Мин Искряна Софья Петровна тыйдьа тоҕус сүүс отуттаах сыллаахха Горнай оройуонугар Кириэскэ нэһилиэк төрөөбүтүм. Урукку дивизия помыльем Павлова диэн этэ. Онно халыҥ аймактарбыт аймактарбыт Павловтар уонна Куранаттар диэн Куранааттар диэн иемнэн аймахтарым. Онно Августина Филиппова итимин чугас олох балтым буолар. Аты сэрии бириэмэтигэр мин отут тоҕус сыллаах терапевтан олох кыккыра эбиппин. Биһи дойдуга буоллаҕына олох үрэх баһа Кэбээйи быыһа мээнэ диэн сиргэ киирэ Өскө нэһилиэгэр ону үөскээбитим онно. Аҕам аҕабыт буоллаҕына Кини сюжетынан ыалдьар буолан сэриигэ кыайан барбатах. Инникинэн буоллаҕына кинини Орион Кольцевига, билиҥҥинэн Кольцевий Киркуннан буоллаҕына пошта таһааччынан үлэлээбит эбит. Ол бириэмэҕэ биһи буоллаҕына үс бииргэ төрөөбүппүт. Инникинэммит буоллаҕына, ийэбит буоллаҕына, сэрии бириэмэтигэр мин алта саастаахпар өлөн хаалбыта. Инньэ гынан ийэтэ хоруй искээбитим дигинэн. Биһи буоллаана кыра сылдьаммыт атах иҥнэх хайылааһыт хайылыыр этибит олох. Атахпыт хатыран хаан бөҕө атаххар этэ ол да буолар син биир ону ол диэбэккэ сүүрэ көтө сылдьар этибит. Уонна буоллаҕына ото биһиги диэки ол туохтан техника кэн тиийбэт хайаабат ирэх үрэх баһа сир буолан сырыы да аҕыйах этэ. сүрдээх аҕыйах оскуола сүүрбэччэ юнайтидаах оскуолаҕа манна үөрэммитим. Туохха Кириэбискэй нэһилиэгэр мээнэ диэн сиргэ ааманнай оскуолаҕа киирэрбэр. Онтон буоллаҕына Маачаха иэлэммитим. Маачаха иэлэммит оттон киһи курдук буоламмыт дии. Симсэ биир сылын ол аҕабыт кэлэр-барар бултуур-алтыыр буоламмыт син аһарбыппыт уонна отону оччотооҕу оҕо туох олох кыратыттан туохха барытыгар үлэлиир инньэкинааммыт биһиги олох кырабытыттан оттоон-мастаан ото охсон мунньан кэбиһэн улааппыт оҕолорбут уонна буоллаҕына сиргэ куруук волоканан эбэтэр отугай куруук сиргэ хонаһдьырыһыт сайын ол дойду кумаары страшнай дыбала оччолору кумар иэдэттэ диэн абаппыт оннук үөннэн хабыппыт быһалах оннук кинигэ оһорлорун курдук барыта оччотооҕу оҕо кыһалҕатын барытын билэн улаатаммыт киһи буолаахыттаам. Бу дойдуга кинитэҕэ сүүс алта уон алта ыллааха кийиит куламын кэлбитим аманнай. Ол кэнниттэн үөрэхпин бүтэрэм алта үс алта уон тоҕус ыллаахха манна оскуолаҕа үлэлии кэлбитим биологическалынан. Онтон да онтон атын бу нэһилиэк соҕотох биолог буоламмын оҕолору бары нэһилиэк оҕолорун бардын үөрэппитим пенсията каахпар дылы икки тыһыынча уон сыллаахха үлэлээбиппитим сэттэ уон сааспар дылы үлэлээбиппин сэттэ уон бииргэ дылы очолорго дириэктэринэн Илья Алексеевич Яковлев диэн этэ Кини кэнниттэн Рада биир сыл буолан баран Алексей Александрович Давыдов кэлбитэ. Онон туохпар тугум үлэм Давыдов дириэктэр диирин саҕана ааспыта диэххэ наада. Үс сүһүөх кылааһы таһаарбытым төрдүс кылаатын ылан уонус кылааһы уонна дириэктэригэр дылы Ол оҕолорум билигин бары пенсионердар улахан бары пенсионердар быыппам эмиэ пенсионердар буоллулар. Вот. Онно ол кэлэргэ буоллаана дэриэбинэ кыра этэ. Нэһилиэнньэтэ дьоно эргэтэ туох да үчүгэй үчүгэй үчүгэй баҕа баҕатык көрсүбүттэрэ манна Байбаҥҥа тигин барыта манна буолбута манна нэһилиэк барыта көмөлөөн оҥорбута диэххэ дылы уһукка буолбута инньэ гынан бу дойдуга олохсуйан маны дойду оҥостон бу дойду дьонун-сэргэтин сөбүлээн сирин-уотун барытын таптаан иккис төрөөбүт дойдум буолар бу дойду оһуобай үчүгэй дойду тыаҕа таҕыс отоно отоно ото маһа кэрэтэ аны хочоҕо киир быһибиккитэ үчүгэйэ туох да араас элбэх нэлэкээн сибэкки аны өрүскэ киир балыга элбэҕэ үчүгэйэ күөлэ эмиэ оннук ту ааттаах барыта оһуобай үчүгэй дойду мин ол тыа иһигэр үөскэбит буоламмын уруккаттан сааһы да этинэ минньигэни аммын манна да кэлэн бараммын син саабын бырахпатаҕым тэбис тэҥҥэ кэргэммин батыйа сылдьаммын сааланар этим, Даша турдаҕа хонор этим. Бэйэм оннук ис испиттэн барыахпын наһаа баҕарар этим. Төһөн хаһаайыстыбалаах иэннээх кыра олордоох эрээри син биир турдаҕа хонсо киирэр этим. Уонна кустуу бардаҕына син биир бастаан хайаан инньэ гынан бу дойдуну элбэхтик тыгатын маһын отун барытын көрдүм иһиттим. оһуобай дойду ото маһа даҕаны баайа сүрдээх элбэх. Онон да таптааммын дойду оҥостоммун дойдуга буола олоробун билиҥҥэ дылы. Иннигинэн биһиги ыал буолбуппут былырыын биһэн биэс сыла туолбута. Оҕолордоохпут, оҕолорбут, түөрт оҕолордоох оҕолоохпут бары үөрэхтэннилэр, бары ыаллар, бары оҕолоохтор, бары үлэлээхтэр. Эйиэхэ онтон ордук үчүгэй дьол суох кинилэр этэҥҥэ сылдьаллар. Оттон бу нэһилиэккэ кэлэн бараммын общественнай үлэҕэ олох үлэлээбэтэх буолбатахпын, эдэр эрдэхпин үлэлиир этим, эдэр эрдэхпинэ ытар да этим, гранатынан да быраҕар этим, спортивнай күрэххэ киирэммин оройуоҥҥа

уонна дьахтар комитетигар нэһилиэккэ туох да өр сыл сылдьыбытым Витя Васильевна Васильевна Винокурова оччолорго председателэ этэ дьахтар комитетин председателэ онно үлэ үлэ үрдээн барара дьахталлары биһи үлэҕэ да көҕүлүүрбүт уонна бэрээдэйин кэстэхтэринэ дьүүллүүр хайыыр этибит уонна оттон оскуола буоллаҕына профсоюз председателинэн дьиҥнээх председателин үс сыл буолбутум уонна чилиэнинэн олох оҥостон тахсан үлэлээбитим уонна аа маҥнай манна пилиҥинэн түрбээн үлэ зонанан диэн оччолорго ол тэрээһинигэр сылдьан бу кэскил зона председателинэн эбэтэр тумунан салайааччытынан оҥостон тахсан таһарлаахтык үлэлээн кэскил зона куруук бастакы миэстэҕэ атыыбыт. Ол сезоҥҥа билигин даҕаны аата кэскилинэн хаалан баран түөлбэ буола сылдьар, онно олоробут. Вот. Инникинэн бэйэм санаабар син ол курдук ортотук үлэлээн олорон кэллим. Оччотооҕу Российскай Федерация уонна ССРС күрэҕилиитин туйгунабын, үсталлар-үсталларабын уонна Саха Республикатын ветеранынан бочуоттаах чилиэнэбин. Дьэ уонна киһи онтон атын рааснай грамоталар Россияттан даҕаны, Саха Ириттэн даҕаны элбэхтэр. Инньэ гынан бу дойдуну сөбүлээн бу дойду дьонун-сэргэтин, сирин-уотун батын таптаан иккис өссө төгүл этэбин иккис дойдум уонна уонна уонна уонна туох баар үөрэппит оҕолорум барыта аттыбар сылдьаллар. Это оскуола буоллаҕына билиҥҥи учууталлар үгүс улахан быныһыана барыта бэйэм үөрэппит оҕолорум. Онон миин ханна да көрөсүнэ биним бу атаҕым айдан онно манна нэһиилэһырыттахмына кытык даллар гыным тохток бары тохтооннор тиэйэлэр хайдыр онтут үрдэҕин үөрөбүн син үчүгэйдик хэдибидэ бүппүн дуу дии саныыбын. Онон бу, бу кэлэр кэнчээри ыччаттарга туохпар үтүөнү үчүгэйи баҕарыам этэ. Бу саҥа оскуола тутуллан үлэҕэ киирэрин көрдөрбүн дии саныыбын. Уонна буоллаҕына урукку оскуола ити мин кэлэрбэр хаҥа ырдааса киирэ илик этэ онтон дьэ хаҥа үлэҕэ киирэн үлэҕэ киирэн ити билигин эргэрэн көтүллэн саҥа оскуола таас оскуола оскуолаҕа оҕолор үөрэниэхтэрэ кэлэр кэнчээри ыччаттар уонна куруук ыраас халлаан халлаан буолан туохтаан сэрии үөдэн буолбатын барыта үчүгэй дьоллоох олох буоллун уонна бары кэлэр ыччаттарга ыраас халлааны дьоллоох олоҕу доруобуйаны баҕарабын